Dann nach eng Kéier Merci, dass Der do sidd, well et ass e wichtege Moment fir eis, eng wichteg Pressekonferenz. Bon, all Pressekonferenz ass wichteg, mee Dir wësst et, et ass net alldeeglech, dass OGBL an LCGB zesummen eng Pressekonferenz maachen. An dat weist awer och, wéi wichteg dee Sujet hei ass fir eis, wéi wichteg déi Diskussioun ronderëm d'Pensioune fir d'Gewerkschafte sinn an dass mir hei absolut gewerkschaftlech Front maachen an der Diskussioun ronderëm d'Pensiounsreform. A wann e Freiden d'Madame Minister eng Pressekonferenz ginn huet, wou se seet, dat ass de Startschoss fir d'Pensiounsdebatt, da kënne mir soen, hei ass eigentlech eise Startschoss fir eng gemeinsam, gewerkschaftlech Oppositioun zu och nëmmen all Millimeter Versuch vun engem Rentenofbau zu Lëtzebuerg. Dat wäert mat eise Gewerkschaften net passéieren. An jo, mir sinn elo haart, well mir musse soen, datt mer schonn net amused sinn, well d'Diskussioun net ganz gutt ugefaangen huet. Ech erënnere kuerz drun, datt a kengem Wahlprogramm virun de Wahle stoung, datt eng Rentendebatt géif kommen. Ech erënneren drun, datt awer dann kuerz no de Wahlen direkt Annoncë gemeet gi sinn, dass d'Rente musse reforméiert ginn an Annoncen, déi net an eng gutt Richtung gaange sinn. A mir waren a béide Gewerkschaften direkt net frou dodriwwer a sinn och hart erausgaangen, andeems mer gesot hunn, wat fir eis geet a wat fir eis net geet. An do ass eis gesot ginn, Jo, mee elo waarde mol of, elo kënnt eng ganz breet Diskussioun. An dozou just ee Saz, Mir si frou mat Diskussiounen, dat wësst Der. Mir si frou, wa breet consultéiert gëtt an diskutéiert gëtt, dat ass och wichteg. Mee et dierf een awer net vergiessen, wann et ëm de Lëtzebuerger Rentesystem geet, an ee vun eise wichtege Piliere vun eisem Sozialmodell vu Lëtzebuerg, dierf een net vergiessen, dass dat hei, déi Diskussioune mussen an eisem famösen Tripartite-Modell stattfannen, an dass do wou mussen d'Décisioune geholl ginn, dass do wou och bezuelt gëtt. D'Sozialpartner mat de Cotisatioune vun de Leit, déi se vertrieden, an de Staat. An duerfir mussen d'Sozialpartner och an der Diskussioun den Haaptuspriechpartner sinn a bleiwen. An nach kann net laanscht eis decidéiert ginn. An dat war emol deen éischte Reflex, dee mer haten. Dunn hu mer ganz laang drop gewaart, gewuer ze ginn, Ween da elo alles consultéiert gëtt an der breeder Consultatioun, mir hu missen op eng Question parlementaire waarden, fir dat gewuer ze ginn, an elo ass et eraus. An do stelle mer eis vill Froen, Firwat? Firwat keng Fraenorganisatiounen an enger Situatioun, wou mer zu Lëtzebuerg e ganz héije Gender Pension Gap hunn, wéi mer alleguerte wëssen? Firwat gi keng Fraenorganisatiounen befrot? Firwat gi keng Frontalieren befrot an der breeder Consultatioun, ausser eben déi, déi d'Gewerkschafte vertrieden. Firwat eng ACA? Firwat e Conseil national Finances publiques? Firwat net eng Amiperas oder Conseil des personnes âgées? Firwat keng UNEL? Firwat dräi Bauerenassociatiounen, awer net en OAI zum Beispill? Firwat sinn déi doten Associatiounen erausgesicht ginn als breet Consultatiounsbasis an anerer net? A firwat virun allem, firwat Firwat en Improve? An Dir musst verstoen, eng Fondatioun Idea, pardon, firwat net Improve, entschëllegt, Dir musst verstoen, dat huet eis direkt wierklech staark rose gemeet, well mir kënnen net soen, als d'Regierung seet, mir consultéieren d'Sozialpartner, d'Patronen an d'Gewerkschaften, an da consultéiere mer nach Idea, wat och eng Patronatsfondatioun ass, dann ass et net méi e gläichberechtegten Debat, da si mer net méi an enger paritéitescher Froestellung. A mir verstinn absolut net, firwat, wann een Idea freet, firwat een net de Think Tank vu Salariatssäit Improve freet. Dat war dann déi nächst Roserei, déi mer haten. An dunn ass et weidergaange Freide mat der Annonce vun der Internetsäit, wou dann elo d'Kommentatoren vun de Social Medias kënnen a 500 Zeechen soen, wat si sech vun de Rente wënschen. Mir selwer wëssen awer ni, wat dann do geschriwwe gëtt. Dir hutt dat alleguerten bruet, mir sinn et jo iwwert Iech gewuer ginn. An erlaabt mer kuerz ze soen, dat do ass net esou, wéi mir eis eng seriö Rentendiskussioun virstellen. A mir wëllen, dass et elo emol seriö gëtt. Mir wëllen, dass elo seriö diskutéiert gëtt, well esou wéi et hei annoncéiert ass, ass et fir eis wierklech relativ komplizéiert. Da soll am Ufank 2025 no de Kommentatoren dann d'Experte gefrot ginn. A wie sinn dann hir Experten? Dat sinn de Statec, de LISER an d'IGSS, dräi Institute, wou mer och wëssen, dass do un der Spëtzt ganz oft gesot gëtt, eise Rentesystem muss gekierzt ginn. An dat ass och keng gläichberechtigt Debatt ronderëm Experten, déi nach an der Fro gestallt ginn. Dat ass keng politesch Approche, dat do ass eng technokratesch Approche, dat ass eng mathematesch, wou ee sech herno kann hannendru verstoppen a soen, mir hu missen déi doten Décisiounen huelen. An do ass et esou, datt jiddereen driwwer schwätzt, dat ass och gutt esou, datt vill geschwat gëtt an diskutéiert gëtt. Mee leider, wa sou vill geschwat gëtt, kommen och ganz vill Aussoen falsch dobäi eraus. Vill Fake News iwwer eise Pensiounssystem gi verbreet, fir net ze soe vill populistesch Aussoen, déi och nach irreführend sinn, wou d'Leit duerchernee maachen. Zum Deel ginn och nach d'Leit géint, ee géint deen aneren opgestëppelt, oft déi Jonk géint déi Al, an dat ka jo net sinn. An duerfir soe mir, Mir maachen haut déi Pressekonferenz, fir elo mol seriö ze schwätzen, fir inhaltlech ze ginn, fir d'Wourecht ze soen iwwer eise Pensiounssystem. An duerfir hunn eis zwou Gewerkschaften zesumme mat der Chambre des Salariés eng Analys gemaat a mir hunn eng déck Nott ausgeschafft, déi passt net a 500 Zeechen an déi läit Iech vir. Mir hunn elo Kopien dovunner gemaat an do an och nach de Résumé eng Kéier mat deene wichtegste Conclusiounen dozou geluet an mir hunn och eng Powerpoint haut de Moien, déi och nach wäert virgestallt ginn. De Patrick Dury an ech maachen eng kuerz Introductioun an de Sylvain Hoffmann wäert op den Inhalt vun eiser Prise de position agoen an Esch soen, wou et fir eis drop ukënnt. Dat ass eng Nott, déi un d'Substanz geet vum Sujet. Dat ass eng, déi eise System beschreift, wéi mer en hunn, déi awer och eis Fuerderunge mat Zuelematerial ënnerleet, Fuerderunge fir eise System ze verbesseren, fir en ze pérenniséieren. Dofir hu mer och den Titel gewielt, Renforcer la pension légale pour tous. A fir e bëssen opzeraume mat deenen Onwourechten an deene Populisten-Aussoen, a ganz kuerz eng vun deene populisteschsten Aussoen, déi ëmmer erëm ronderëm eis Renten zirkuléiert, dat sinn déi déck Renten, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, alleguerten déi räich Rentner, déi mer soi-disant hei hätten. Mir kréien da gesot, jo mee d'Altersaarmut ass relativ niddreg. Wéi wann et en Argument wär, d'Renten ze kierzen, well d'Altersarmut net héich genuch ass. Mir froen eis, Wéi héich soll se da sinn, fir datt mer soen, Elo si mer gutt? An en plus ass dat och nach relativ, well si huet sech an deene leschten zéng Joer verduebelt, wéi mer net ophalen ze ënnersträichen, d'Altersarmut. An dat ass kee gutt Zeeche fir eist Land. D'Moyenne zu Lëtzebuerg vun engem, deen säi ganzt Liewen zu Lëtzebuerg geschafft huet, ass bei 3.600 Euro. Insgesamt ass d'Moyenne bei 2.400 Euro mat de Frontalieren dobäi. Dat heescht, mir sinn net bei räiche Rentner, mir sinn net bei Leit, déi mat der Coupe Schampes op der Yacht sëtzen, mir si bei Leit, déi sech am Alter bemol keen Zëmmer méi an engem Altersheim kënne leeschten. An duerfir si mir haut hei, fir ze soen, mir brauchen eng Verbesserung vun eisem Rentesystem a sécherlech net eng Verschlechterung. Mir hate bis 2012 eigentlech iwwer 100 Joer System, dee sech permanent verbessert huet, och dank eis, dank dem Asaz vun de Gewerkschaften, déi ëmmer dofir gesuergt hunn, dass e verbessert gëtt. A mir hunn e System, deen op der Generatiounegerechtegkeet berout, iwwer den Ëmlagesystem, wéi Der wësst. Déi Aktiv bezuelen d'Pensioune vun haut an d'Pensiounen, déi och dem Niveau de vie vun haut mussen ugepasst sinn. Dat ass ee vun de beschte Systemer op der Welt. De berout op der Solidaritéit, an dat ass genee dat, wat mer brauchen. An duerfir musse mir dee System erhalen, mir mussen e verbessern, de Simon wäert nach drop agoen. An dat muss d'Zil si vun enger Pensiounsreform a soss keen anert a sécher net eng Verschlechterung vun eisem System. A wa mer eis déi néideg Moyene ginn, da geet dat och. Mir kënnen dat ouni Weideres maachen, well gutt Pensiounen, e staarke Sozialmodell, ech erënneren drun, ass awer och en Attraktivitéitsfacteur fir eist Land. An och dat sollt en Argument si fir d'Patronatssäit, fir eise System ze stäerken, déi, déi sech stänneg iwwer Fachkräftemängel beschwéieren. A gutt Pensiounen, ëffentlecher, sinn en Atout. Privatsystemer si keng valabel Alternativen, dat hu mer an anere Länner gesinn. Och do gi mer nach drop an. Mee wann ee sech reng iwwer Privatassuranzen oder zousätzlech Assurancen verséchere wëll, da läit et op der Hand. Mir wëllen net, datt mer herno Leit hunn, déi am Alter nach musse schaffe goen niewebäi, fir iwwer d'Ronnen ze kommen. An eise Pensiounssystem ass keng Sozialhëllef. Et huet ee säi Liewe laang opgrond vu sengem Gehalt cotiséiert, an dat muss och an der Pensioun Rechnung, deem muss och an der Pensioun Rechnung gedroe ginn. An 2012 hu mer e grousse Schratt no hanne gemat. Mir hu vill Verloschter duerch déi Pensiounsreform. Och dat muss onbedéngt rückgängeg gemat ginn. An, an dann halen ech op domadder, mat där leschter Onwourecht, déi gezielt gëtt, et, mir hunn net deen dringenden Handlungsbedarf, wéi elo gemoolt gëtt, déi, déi Panik, déi, déi elo annoncéiert gëtt. Mir hunn immens héich Reserven, Dir wësst dat, déi do si fir anzesprangen, wann déi lafend Recetten net méi duergi fir déi lafend Depensen ze decken. Mir kéinten haut méi wéi 4 Joer laang d'Pensioune bezuelen, ouni op iergend eng Cotisatioun zréckzegräifen. A wa mer an déi Situatioun sollte kommen, wou et net méi geduer geet, wann op Dauer iergendswann d'Recetten net méi d'Depense kënnen decken, mee da muss mer eben d'Recetten eropsetzen. An dat sinn e bëssen déi Pisten, op déi mer haut. wëllen agoen. Et huet och guer kee Wäert, bis op 2070 ze plangen. Déi Laangzäitprojektiounen, déi maache guer kee Sënn, do wäert de Patrick Dury nach drop agoen. Mir hunn haut eng Période de couverture, wéi Der wësst, vun zéng Joer, an dat ass gutt esou. Dat ass iwwersiichtlech, dat ass realistesch, dat geet duer. An egal wéi, an domadder géif ech ofschléissen, ass eent fir eis kloer, Mir wäerte keng weider Verschlechterungen akzeptéieren. Mir si prett. Eis zwou Organisatiounen si gewarnt. Si si bereet, sech anzesetzen. A mir si bereet, eis anzesetzen, mat all eise Moyen, fir ee vun deene wichtegste Piliere vun eisem Lëtzebuerger Sozialmodell ze verteidegen. Mir wäerten eis wieren, dass et zu kengem Sozialofbau kënnt, zu kenger Casse vun eisem wichtege Pilier vun eisem Modell a mir si ganz prett. Da géif ech direkt dono d'Wuert weiderginn un de Patrick Dury. Ech hunn am Ufank awer vergiess, d'Leit virzestellen. Da man ech dat nach schnell. Fir den OGBL ass et de Pit Bach, de Carlos Pereira an ech selwer, de Sylvain Hoffmann, Direkter vun der Chambre des Salariés, wäert den Dossier Presentéiere fir den LCGB ass et d'Cynthia Santos, de Christophe Knebler an natierlech de Patrick Dury. Ech muss och soen, Dir musst ëmmer, wann Der herno Froe wëllt stellen a mir hei de Mikro umaachen, well d'Iwwersetzung eis soss net versteet.
Villmools Merci, Nora. Ech géif gären domadder ufänken, datt et extrem wichteg ass, datt déi zwou Gewerkschaften an dësem Dossier hei zesumme schaffen, an dat am Intérêt vun alle Salariéen. Opgrond vun den Diskussiounen, déi mir am Conseil économique et social haten, schéngt et mir wichteg ze sinn, e klenge Réckbléck ze maachen iwwert déi verschidden Avis'en a Projektiounen, déi an der Vergaangenheet erstallt gi sinn a besonnesch do, Vu déi falsch Lungen. Et geet u mat engem Rapport BIT, dee Rapport Thulle genannt ginn ass, en éischte vun 1971, wou de Verglach vun de Privatbeamten an der Fonction publique, de Pensiounssystemer gemaach ginn ass. Dann hu mer en Avis vum Conseil économique et social vum fënnefte Juli 1977. Do ass och iwwert de Régime unique dann sech ausgelooss ginn. Mee wat u sech interessant ass an deem Avis, dass op d'Joer 2000 Projektione gemaach ginn, dass mer e Recul vun der Lëtzebuerger Populatioun hei am Land gehat hätten. Mer wëssen, dass dat net agetrueden ass, an déi auslännesch Matbierger an d'Frontalieren hat een deemools och net um Radar. Dann ass et e Rapport Thulle vum Mee 83 ginn, deen och stäerk duerch d'Kris u sech markéiert war, déi Ufank vun den achteger Joren do war. An ech huelen nëmmen zwou Saachen aus deem Avis eraus, de Coefficient de charge, Dat heescht d'Verhältnis vu Rentner zu aktive Salariéen fir d'Joer 2020 ass u sech an der Realitéit 50 Prozent besser gewiescht wéi an deem Avis. D'Prime de répartition pure, déi mer deemools haten, och ronderëm 2020, ass u sech och 40 Prozent iwwerschat ginn. Dat heescht, nëmme fir déi zwee Wäerter do ze huelen, d'Realitéit war 50 respektiv 40 Prozent besser wéi dat, wat deemools virausgesot ginn ass. Dann hu mer nach en Avis vum Conseil économique et social vum 26 Juli 1983 fonnt. A wat do remarkabel ass, ass, dass op d'Joer 2020 d'Zuel vun den Assuréen hei am Land an der Pensiounskeess ëm 80 Prozent ënnerschat ginn ass. Dat heescht an der Realitéit hate mer 461.000 Salariéen an Assuréen an déi Projektioun deemools huet 256.000 gesot, nëmme fir ze soen, wat dat dote bedeit. Mir haten nach an den nonzeger Joren eng Rei Berechnunge vun der IGSS an do hunn ech mer nach ee Wäert erausgeholl, Do gesäit een dann, dass zum Beispill fir d'Joer 2019 eng Reserv virausgesot ginn ass vun 1,58 Mol de Joresdepensen. An der Realitéit lung se bäi 4,8. Se lung also dräi Mol méi héich wéi dat, wat deemools virausgesot ginn ass. Dat wär dann, bon, egal wéi. Egal wéi stelle mir fest, datt fënnef Hyazinthen no dëse Previsiounen, eise Pensiounssystem ëmmer nach am gaangen ass Reserven opzebauen an net eng vun deene Rentemaueren agetrueden ass. Et si vill éischter alleguer déi Projektioune selwer, déi fir vill Niwwel gesuergt hunn. Alleguerten d'Prognosen, d'Previsiounen oder d'Projektiounen lungen also ferm dernieft. Dofir musse mer am Kader vun eisem Pensiounssystem de Bilan technique, deen all zéng Joer vun der IGSS erstallt gëtt, notzen, fir Decisiounen ze preparéieren, déi néideg sinn, fir de System ofzesécheren, an d'Entwécklung reegelméisseg suivéieren. Als Beispill, D'Depassement vun der Prime de répartition misst e Clignotant sinn, fir dann u sech ze kucken, wéi mer d'Recettë kéinten erhéijen. Eng Rei allgemeng Remarke vun de Gewerkschaften, och vum LCGB, wéi mir un den Dossier hei eruginn. Eise Rentesystem, d'Nora huet dat elo gesot, baséiert um Prinzip vun der Solidaritéit. Mir hunn eng Ëmverdeelung vu Cotisatiounen vun den Aktiven, fir d'Renten ze finanzéieren. Mir cotiséieren zu dräi. Dräi mol aacht Prozent, den Employeur, de Salarié an iwwer de Staatsbudget. Dëse Funktionnement huet et erlaabt, mat de beschte Rentesystem opzebauen, dee mir am Verglach mat zum Beispill eisen Nopeschlänner kennen, substantiell Reserven, ronn 25 Milliarden. A wéi et elo grad gesot ginn ass, mir kéinte quasi fënnf Joer d'Rente ausbezuelen, ouni en Euro Cotisatioun anzezéien. Dat heescht, eis aktuell Reserv ass vill méi héich wéi déi gesetzlech Reserv vun 1,5, déi u sech virgeschriwwen ass, mä si ronn dräi Mol méi héich. De Rentesystem huet et och erlaabt, datt mir am Joer 2023 zum Beispill iwwer 300 Milliounen Euro aus der CNAP bezuele fir Leeschtungen, déi net dem Core Business vun der CNAP entspriechen, aacht Prozent vun den Dépensen, ouni déi dee Moment, wou d'Prime de répartition vu 24 Prozent dépasséiert kéint ginn, fënnef bis sechs Joer no hanne ka geluet ginn. Dat geet u sech d'Fraie vum Reklassement, deelweis Préretraiten, d'Fonctionnementsfraie vum CCSS an d'Remuneratioun an d'Pensioune vun de Staatsbeamten, déi an der CNAP schaffen. Déi gi vun der CNAP selwer bezuelt an alleguer dës Depensë gehéiere vill éischter an de Staatsbudget. Eise Rentesystem suergt och fir sozial Gerechtegkeet. Mir hunn e fixen Deel, d'Majoration forfaitaire, do gëtt u sech consideréiert, wéi laang ee geschafft huet, d'Versécherungsdauer. Mir hunn d'Majoration proportionnelle, do gëtt consideréiert, wat een abezuelt huet. Do gëllt dann och de Leeschtungsprinzip, d'Rent steet also a Relatioun mat der Remuneratioun, dem Verdingscht iwwert d'Versécherungsliewen. Mir hu Konvergenz zwësche Privatsecteur a Fonction publique. Déi selwecht Formel, awer kee Plaffong an der Fonction publique. Also hu mir trotz allem e gewëssene Gruef zwësche Privatsektor a Fonction publique, net zulescht doduerch, datt duerch den Dynamismus vun de Carrièren an der Fonction publique d'Endgehalt éischter erreecht gëtt wéi an de Kollektivveträg vum Privatsektor zum Beispill. De Risiko ass vedeelt, well alleguerten d'Acteuren an enger Solidargemeinschaft sinn, d'Salarié-Employeur, de Staat, an och zwëschen de Generatiounen. Eise Rentesystem garantéiert also d'Ofsécherung am Alter géint Aarmut iwwert de Prinzip vun der Mindestrent, iwwert d'Upassung vun de Renten un d'Lounentwécklung an d'Präisdeierecht, Index an Ajustement. Mer si solidaresch, dass e System op Solidaritéit, well mer alleguerte cotiséieren, an en ass gerecht, well d'Renteberechnung berout op der Versécherungsdauer an dem Verdingscht iwwert d'ganz Versécherungscarrière eraus. Als Gewerkschaften, Gi mir un dësen Dossier erun, andeems mir eise Rentesystem wëllen op déi kommend Erausfuerderunge preparéieren, dat heescht esou stäerken, datt mir Solidaritéit a sozial Gerechtegkeet héichhalen an d'Ofsécherung am Alter fir en dezent Liewen als absolut Prioritéit betruechten. Ausserdeem si Verbesserungen um Niveau vun der Mindestrent fir eis absolut néideg. D'Gewerkschafte si sech den Erausfuerderunge bewosst, mee mir sinn net bereet, mir sinn net mat d'accord, eise System futti ze maachen. Eis Propose baséieren op enger Stäerkung vum Rentesystem, fir en ofzesécheren. Déi verschidde Pisten an Alternative wat de Sylvain Hoffmann Iech elo skizzéieren, d'Cotisatioun ass do natierlech eng Pist. De Rentenalter vu 65 Joer, wëll ech hei direkt soen, dee steet fir eis net zur Dispositioun. Mir gesinn höchstens d'Méiglechkeet, zesumme mat de Sozial-, also als Sozialpartner, de Salariéen d'Méiglechkeet ze ginn, fir op fräiwëlleger Basis méi laang ze schaffen, fir méi no un déi 65 Joer erunzekommen. Der wësst, dass mer hei am Land och virun 65 Joer ënnert gewëssene Konditiounen kënnen an d'Rent goen. Ech wëll direkt soen, dass dat e klengen Afloss op d'Pérennitéit vum System huet. Mer hunn d'Méiglechkeet iwwer Préretraite progressive, iwwer Plan de gestion des âges, wou mer schonn driwwer geschwat hunn, wou mer ni op e Resultat komm sinn, dat ze maachen. Et ginn awer och kloer Limitten, well d'Kriseninstrumenter wéi d'Préretraite féieren dozou, datt d'Leit éischter aus dem Prozess erauskommen, Wa Problemer am Betrib sinn, also muss ech dat u sech relativéieren, mee de Rente, den offizielle Rentenalter vu 65 Joer ass fir eis net a Fro ze stellen. En Deplafonnement vun de Cotisatiounen am Privatsecteur géif u sech dozou féieren, datt d'Recettë substantiell eropginn an et wier och Gerechtegkeet zwësche Privatsecteur a Fonction publique, well dann d'ganz Akommes och géif fir d'Carrière consideréiert ginn. Da kann een entweder iwwer Steieren oder iwwer eng nei Contribution sociale solidarité, dofir suergen, dass een nei Recettë generéiert, wéi gesot, dat wäert de Sylvain Esch elo am Detail erklären. Dat, wat an deene Prinzipie wichteg ass, dass, dass de Faktor Aarbecht entlaascht gëtt an net wéi duerch d'Cotisatiounen d'Aarbecht jo ëmmer erëm verdeiert gëtt, wat en Argument ass fir ze soen, mä ginn et un d'Cotisatiounen. Et sinn aner Pisten do, wou een iwwer Benefice oder iwwert aner Elementer de System ka stäerken, de System ka stäipen an ausserdeem am Zäitalter vun der Digitalisatioun, vun der Robotisatioun, vun der Intelligence artificielle muss mer esou Pisten souwisou goen, fir eis Sécurité sociale, net nëmmen d'Pensiounen, insgesamt wahrscheinlech ze stäerken. Dann souguer Elementer wéi d'Verméigenssteuer gehéieren op den Dësch, Well wann een Tabubroch mécht an de Pensiounssystem esou a Fro stellt, wéi dat hei gemaach gëtt, muss all Pist op den Dësch, déi dozou kann, déi dozou ka féieren, datt de System besser ofgeséchert ginn ass. An da kann een nach och Progressivitéit vun de Cotisatiounen oder Ausbau vu Cotisatiounsperiode virgesinn. D'Regierung huet elo wëlles, eng breet Consultatioun z'organiséieren. Mir fannen dat gutt, fir datt jiddferen hei am Land seng Contributioun ka maachen, fir eise Rentesystem ofzesécheren, méi solidaresch, méi gerecht, also eng besser Ofsécherung géint Aarmut am Alter. Allerdings si mir aktuell, an dat huet d'Nora och scho gesot, mat aneren Approchë konfrontéiert, déi d'Solidaritéit an d'Ofsécherung géint d'Altersaarmut ferm a Fro stellen. Wëllt d'Regierung wierklech de Rentesystem Komplett op de Kopp, op d'Kopp dréinen. Eng Grondrent mat Pension complémentaire, dat ass also eng ganz geféierlech Approche, well Der kennt d'Riester-Rente an Däitschland. Déi, déi d'Siderurgie kennen, wëssen, dass do eng Pension complémentaire war, wéi d'Stolkris komm ass, ass déi ofgeschaaft ginn. An an der Zukunft, wann d'Betriber a Problemer kommen, ass dat dat Éischt, wat dann erëm à disposition geholl gëtt a wat dann erëm zu, gréissere Problemer féiert. De Plafond cotisable erofsetze, dat ass u sech eng vun deene Pisten, vun deenen d'Patronat an hirem Avis vum ces schwätzt, fir méi sozial Akzeptanz fir de ganze Pensiounssystem. Si viséieren do de Sozialneid, mee a Wierklechkeet geet et hinnen nëmmen drëms, fir manner ze cotiséieren. D'Renteformel an der Zukunft erofsetzen, dat si Propositiounen, déi mer och vum Patronat an och scho mat Aussoe vun der Ministesch haten. D'Konsequenze vun esou engem Handelen, de Renteniveau geet erof, d'Altersaarmut erop. Mer brauchen nëmmen un d'Käschtepunkte vun Altersheimer oder Pensiouns oder Fleegeheimer ze denken. Et ass net méi méiglech, Index an Ajustement spillen ze loossen an de Leeschtungsprinzip, zielt op e bemol net méi. D'Patronat priedegt während dem aktive Liewen dee Prinzip, dee Prinzip, mee wann d'Leit an d'Rent ginn, dann zielen se einfach net méi. D'Reserve sollen dobäi net touchéiert ginn, seet d'Patronat. Ech hunn dann elo awer eng naiv Fro, Firwat hu mir dann eng Reserve vu 25 Milliarden Euro opgebaut, wa mir se elo net solle benotzen? Oder huet d'Patronat eng aner Iddi, wat des Reserven ugeet? Dass eng fraefeindlech, familljefeindlech Politik hei vum Patronat, Fraen hu méi niddreg Renten, ganz oft well se en Temps partiel wéinst der Famill huelen, Babyjoren sollten dat zum Deel opfänken a Babyjoren a Fro stellen ass en Hohn, well et ass géint d'Fraen a géint d'Famillje gericht. Kuckt am Avis CS, wat do drasteet, Prestation si et seulement si cotisation. D'sozial Gerechtegkeet ass komplett a Fro gestallt. De grueft sech e Privatsecteur, Fonction publique, gëtt nach méi grouss. D'Diskussioun dréint ëm d'Reform vum Régime général, dat ass de Privatsektor. Aktuell, nach eng Kéier, mir hunn déi selwecht Formel, awer kee Plaffong fir d'Fonction publique. Do ass keng Keess, keng Reserv, geet alles iwwert de Budget. De Privatsektor erschafft de Räichtum vun dësem Land an d'Propose vum Patronat an déi rezent Aussoe vun der Regierung géifen d'Renten am Privatsektor substantiell erofsetzen. Dëst ass eng inadmissibel Ongerechtegkeet. D'Gläichbehandlung zwësche Fonction publique a Privatsektor ass d'Grondlag fir sozial Gerechtegkeet an deemno misst an enger Rentereform dës Gläichbehandlung zu alleréischt garantéiert ginn. D'Solidaritéit och ënnert de Generatioune gëtt futti gemaach. Déi viséiert Mesurë gi komplett zu Laaschte vun de kommende Generatiounen. D'Net méi Unerkenne vun de Studiejoren. D'Rentesystem soll an den Ae vum Patronat an och der Regierung iwwert d'Ronne kommen, Doduerch, datt d'Prestatioune fir déi kommend Generatioune verschlechtert ginn, d'Renten 20 oder 30 Prozent oder vläit nach méi erofsetzen. Dat heescht also och, datt déi Cotisatiounen an der Zukunft manner wäert sinn. Dëst féiert quasi garantéiert zu engem Generatiounekonflikt. Dofir ass et och ganz gutt, datt déi Jonk elo sollen an dëse Diskussioun dobäi sinn. Pardon. D'mathematesch Approche ass reng wahlarithmetesch, d'Fonction publique an déi aktuell Rentner duerfen hei net touchéiert ginn. Als Gewerkschafte fuerdere mir, datt no der breeder Consultatioun, déi dann elo op de Wee bruet gëtt, D'Mesuren, déi da schlussendlech solle festgehale ginn, zu dräi, Patronat, Gewerkschaften a Regierung, diskutéiert musse ginn. Wann an esou engem wesentlechen a wichtegen Dossier den Tripartitsmodell net méi soll spillen, dann ass dëst d'Enn vun eisem Sozialmodell. A schlussendlech huet d'Regierung decidéiert, déi ganz Gesellschaft mat an den Diskussiounsprozess anzebannen. An ergo soll et dann, soll, soll een dann och déi Gesellschaft duerch e Referendum iwwert déi viséiert Reform responsabiliséieren, an zwar e Referendum, wou alleguerten déi Leit mat ofstëmmen, déi hei vun där Reform betraff sinn, also och d'Frontalieren. Ech soe Merci, dass Der mer nogelauschtert hutt, an ech ginn d'Wuert weider un de Sylve.
Jo, ech komme mol direkt op de Contenu an och déi Remarque de principe, meng ech. Do ass elo wierklech schonn alles gesot ginn. Vläicht effektiv zwee Punkte kuerz nach eng Kéier, déi Déi privat Regimmer, déi op Kapitaliséierung baséieren, dat ass och keng Léisung, wat d'Alterung vun der Bevëlkerung betrëfft, wat jo heiansdo gemengt gëtt, do spueren ech fir meng eege Pensioun an da kréien ech herno eppes. Mee dat ass alles och Quatsch. Makroekonomesch gesinn hu mer dat an eisem Pobeier och duergeluecht, well wann d'Bevëlkerung allgemeng méi al gëtt a jiddweree wëll gläichzäiteg do seng Suen erauszéien, dann huet dat automatesch och vill manner Rendement dee Moment. Dat klappt do och net. Also deen soi-disant Virdeel, dee vill Leit mengen, deen et do kéint ginn, dee gëtt et a Wierklechkeet makroekonomesch och net. An do mol vun ofgesinn dervun, dass et natierlech déi Leeschtungen, déi do erauskommen, engem ganz staarke Risiko ausgesat ginn. An a sech, mir hunn och e bëssen eis domat befaasst an enger Annexe mat där Riester-Rente als Beispill, ech mengen, Den Här Ries, der wär entretemps frou, wann déi Rent net säin Numm hätt, well en fin de compte ass och Rent dee falschen Term, fir dat ze nennen, well dat ass einfach keng Rent. Dat ass einfach, dat ass keng ordentlich Prestatioun. Dat ass, dat soen och d'Vertrieder vun den Assurancen a sech och zu Lëtzebuerg, dass, dass dat nimools kann eng ordentlich Rent ersetzen. Dat ass och komplizéiert. Et gi ganz vill Fräen, déi do entsti bei Privatregimmer. An natierlech muss och eng Assurance oder eng Bank e Gewënn maachen. Dat ass jo alles Suen, déi net herno an eng Rent fléissen, wéi et am ëffentleche System ass, well do muss jo kee Gewënn gemaach ginn. An ech wollt a sech net ze vill op dee Punkt agoen, well mer gemengt haten, dat wär entretemps, géif dat jiddwerengem aliichten. Mee wann een dann awer erëm op deem Site do kuckt, Schwätz mat oder wéi et heescht, Dann steet do als Punkt fir meng Pensioun eropzesetzen erëm eng Kéier deen zweeten, drëtte Pilier. Mee dat ass wierklech de Geck mat de Leit gemat, well dat ass einfach, dat si keng gutt Leeschtungen. Kann ee sech héchstens e Kapital ausbezuele loossen, mee dat gëtt nimools eng Rent wéi déi am ëffentleche System. Se ass net indexéiert, net ajustéiert. Dat verléiert esou séier och u Wäert dann, soudatt een dat effektiv net ka seriöerweis als Rent bezeechnen. Deen zweete Punkt. Dat ass dee leschten hei um Slide, Système assurantiel an net Assistanat. Also mir huelen eng Assurance pension, mir hu keng Assistance pension, fir et esou ze soen. Mir baséieren eis hei op déi Prinzipie vun engem Bismarck-System, wou ënner anerem ee vun de grouse Prinzipen ass, dass e vun de Sozialpartner Geréiert gëtt, wat dann och esou soll bleiwen, datt obligatoresch cotiséiert gëtt, wann een eng Activité professionnelle huet, dat ass jo och de Fall, datt d'Chargen tëschent Salariat a Patronat opgedeelt ginn, mat enger Bedeelegung vum Staat, a virun allem och, datt d'Prestatiounen herno proportionnel zum Revenu solle sinn, dat ass a sech e Salaire différé, kann een dat och nennen, respektiv e Revenu de remplacement, wou et eben normal ass, dass dann e gudden Deel och vum Salaire ofhänkt, wéi dat och virdru schonn gesot ginn ass, an alles wat Richtung Erofsetze vum Plaffang geet natierlech mécht dee System futti, dat ass jo kloer, well dann huet een dee Prinzip do net méi richteg erhalen, well da ginn herno d'Leeschtungen erof a se sinn net méi esou parallel zum Salaire. An obwuel mer esou en Assurancësystem hunn, wou en Deel dann ebe salaires-ofhängeg ass, heescht dat awer och nach net, dass mer elo déi mega héich Pensiounen do hunn. An dat sinn effektiv, wéi et scho gesot ginn ass, dat sinn deelweis Niwwelkäerzen, déi do gestart ginn, wann ee vun héije Pensioune schwätzt. Mir hunn am Régime général keng Pensioune vun 10.000 Euro. Dat ass och just, dat ass just theoretesch méiglech. Wann ee 40 Joer laang iwwert dem Plafang cotiséiert, da kann een dohinner kommen, mee dat gëtt et jo an der Praxis net. Dat weisen an sech och d'Zuele vun der IGSS, 8.000 Euro, do ginn 0,14 Prozent vun de Pensiounen am Régime général leien do driwwer. An et ass och esou, dass a sech an der Pensioun d'Inegalitéite reduzéiert ginn, well de Gini-Koeffizient, deen ass a sech 4,5 Prozentpunkten ënnert deem vun de Salairen. Also do ass schonn eng gewësse Ëmverdeelung do, quitte dass dat a sech jo net d'Aufgab ass vum Pensiounsregime, well mir si jo gäre fir Ëmverdeelungen, mir si gär fir gerecht Léin, fir e méi héije Mindestloun, fir méi Kollektivverträg oder fir eng besser Ëmverdeelung, Besteierung. Bei deenen héije Salairen, do sinn déi Leit, déi da op eemol mengen, jo, bei de Pensiounen ass et net gerecht, do héiert een déi awer da ganz, ganz wéineg. An ech mengen, et ass iwwert dee Wee, wou dat awer misst geschéien. D'Duerchschnëttsrent ass scho gesot ginn, ass 3.600 Euro pro Mount, bei de Fraen wesentlech manner, 2.600 pro Mount, wann ee elo just d'Residenten kuckt an d'Frontalieren mat eranhëlt. An et ass och scho gesot ginn, dass dat effektiv net ganz héich ass, wann ee kuckt, wéi d'Liewenskäschten zu Lëtzebuerg sinn. Par konter hu mer awer ganz vill niddreg Pensiounen. Dat hei sinn alles Statistike vun der IGSS, déi mir gekuckt hunn, déi hu mir elo net erfonnt. 33 Prozent, also een Drëttel vun den Altersrente sinn ënner 2.500 Euro. Bei de Frae sinn esouguer 60 Prozent, déi méi eng niddreg Pensioun hu wéi 2.500 Euro. Den Taux de remplacement zu Lëtzebuerg Dee kann een op ganz vill verschidden Aart a Weise rechnen an do kann een natierlech e bëssen deen eraussichen, deen ee wëll. Mir hunn elo hei, fir näischt falsch ze maachen, hu mir elo dee geholl, deen d'Patronat benotzt huet an hirem Avis zum Conseil économique et social. Do gesäit een, an et ass och scho gesot ginn, datt mer effektiv e gudde Regime hunn zu Lëtzebuerg, mee en ass awer och elo net esou exzeptionell, wéi dat heiansdo duergestallt gëtt, well Et sinn dräi Länner zum Beispill, deene Statistiken no méi en héijen Taux de remplacement hunn, Kolumbien, Italien, Griichenland. Da sinn véier Länner, mat deene mer eis awer mengen ech wierklech kënne vergläichen, déi just ganz liicht ënnert eis leien, Éisträich, Holland, Portugal an Dänemark. Also dat ass wéi gesot gutt, mee et ass awer och elo net, datt et exzeptionell ass an deem dote Sënn. D'Mindestrent par conter, déi ass och am internationale Verglach gutt, mee dat muss een awer wierklech och ëmmer an de Lëtzebuerger Kontext setzen, an do ass se wesentlech méi niddreg wéi den Aarmutsrisiko, wesentlech méi niddreg wéi de Budget de référence, deen de Statec ausgerechent huet, wat eng Koppel vun eelere Leit brauch, fir iwwert d'Ronnen ze kommen, 2.551 Euro waren dat am Joer 2022, an de Mindestrent ass netto op 1.943 Euro gewiescht dee Moment. Jo, dat ass eben effektiv d'Fro, dass et ganz vill verschidden Definitiounen ginn. Hei ass a sech elo einfach gerechent, wann ech meng ganz Karriär en Duerchschnëttsloun hätt, wéi vill kréien ech dann Pensioun par rapport zu deem Duerchschnëttsloun Recht, an dat do ass eben déi Definitiou, dat do ass een, dee vun der OCDE gerechent gëtt, an do ass Lëtzebuerg no der, wann déi Rentereform, déi elo am gaangen ass jo ze spillen, ech kommen nach kuerz drop zréck, wann déi voll applicabel ass, da kënnt een do ebe bäi déi 75 Prozent ongeféier. Mee et gi ganz vill verschidden Aart a Weise fir deen, fir deen ze rechnen. Den Aarmutsrisiko, et ass och scho gesot ginn, mir si lénks an deem Graphique déi rout Linn, wou mer ganz gutt starten, 2011, 12 a sech ganz, ganz niddreg do leien. A mir kommen awer elo wierklech an d'Paragë vun den Nopeschlänner an och wat den Duerchschnëtt vun der Eurozon betrëfft, si mer geschwënn nemme esou wäit ewech. Also mir hunn do wierklech eng ganz negativ Entwécklung, dass deen Aarmutsrisiko bei de Rentner staark zougeholl huet, en huet sech méi wéi verduebelt an deene leschten 10 Joer. Währenddeems déi aner Länner plus ou moins e bësse méi konstant sinn, och mat liicht Tendenz no uewen oder no ënnen, mee op jidde Falls ass Lëtzebuerg dat Land, wou den Aarmutsrisiko am wäitste geklommen ass. An et ass wierklech effektiv d'Fro, Wëlle mer dat verhënneren, datt mer do niddreg bleiwen, oder wëlle mer effektiv de System esou bäibehalen, wéi en ass, a verhënneren, datt dat do nach weider steigt? Ech muss dann eng Kéier kuerz op déi Reform vun 2012 zrëckkommen, well dat awer och eng vun eise wesentleche Fuerderungen ass, déi mer stellen. Dat huet mat där Reform vun 2012 ze dinn, wat jo awer schonn eng staark Verschlechterung war vum Regime, zumindest wann een et an der Durée kuckt. Mir hunn jo an der Pensioun, An déi herno gerechent gëtt grosso modo zwee Bestanddeeler, ee Pauschalbetrag an ee proportionale Betrag. De Pauschal, deen hänkt just vun der Assurancendurée of an de proportionalen Deel, deen hänkt ebe vun Ärem Salaire of, deen Der an Är Karriär hat. An déi Reform huet ebe festgehalen, datt dee proportionalen Deel lues a lues erofgeet, wéi dee gerechent gëtt bis 2052. An dee Grondbetrag, dee geet zwar lues a lues erop, mee dat kritt awer dat net opgefaangen, wat et eben u Verschlechterunge gëtt um proportionalen Deel, soudatt sech déi Renteformel do, déi eben elo geännert gëtt, datt do a sech d'Pensiounen 2052 wäerte wesentlech méi niddreg si wéi 2012. Net fir déi Leit, déi schonn an der Rent sinn, mee et ass ëmmer nëmme fir déi nei Renten, wat ech méi spéit elo an d'Pensioun ginn, wat meng Pensioun, déi ech dann au départ kréien, méi niddreg ass. Dann ass den Ajustement a Fro gestallt. Dat ass deen zweete grouse Punkt. Wann déi lafend Dépensen, déi lafend Recettë géifen iwwerschreiden, wär automatesch den Ajustement nach héchstens zur Hallschent geschëlt. Den Ajustement ass, dass, dass all Joer a sech d'Renten un d'Evolutioun vun de Salairen ugepasst ginn. Dat ass elo nach eppes anescht wéi den Index. Si sinn indexéiert, mä si ginn och un déi real Lounentwécklung jo ugepasst, ass am Moment virgesinn, datt datt et kéint sinn, datt déi Dépensen iwwert d'Recettë klammen am Joer 2027. Da da wäerten Ajustements automatesch a Fro gestallt, obwuel mer, wéi scho gesot ginn ass, déi enorm Reserv hunn, déi a sech dofir do wär, fir da benotzt ze ginn. An do muss een onbedéngt eppes maachen, fir ze verhënnern, dass dee Moment den Ajustement dann a Fro gestallt gëtt. Dann d'Allocation de fin d'année, déi d'Rentner kréien am Dezember, 960 Euro fir eng komplett Carrière, déi géif ofgeschaaft ginn, wann d'Cotisatiounen eropgesat ginn, wat kann duerchaus de Fall sinn, dass déi eng Kéier elo mussen eropgesat ginn. Mee da wär automatesch déi Allocation de fin d'année fort. Dat steet esou am Gesetz dran, wat total onsozial wär, well natierlech sinn déi 960 Euro vill méi wichteg fir déi Leit, déi eng kleng Rent hu wéi fir déi Leit, déi eng grouss Rent hunn. Dat muss och absolut verhënnert ginn. An dann e leschte Punkt, wat och eng staark Verschlechterung ass, mee wat am Debat e bëssen ze kuerz kënnt vläicht, dass dat Joer, wou ech an d'Pensioun ginn, gëtt meng Pensioun jo héichgerechent op den Niveau vun de Salairer vun deem Moment. Mee zënter 2012 gëtt do e Facteur geholl, dee véier Joer zrëckläit. Virdru waren et just zwee Joer, an an deenen zwee Joer sinn d'Pensiounen jo ëmmer, sinn d'Salaire jo ëmmer geklommen, dat heescht am Duerchschnëtt ee Prozent pro Joer, soudass d'Rent um Point de départ a sech nach zwee Prozent méi niddreg ass, wéi dat virun 2012 och de Fall war. Hei ass eng Kéier gewisen, wat déi Renteformel, wat ech am Ufank gesot hunn, wat dat mat sech bréngt, dass déi geännert gëtt, dat heescht, dee forfaitären Deel zwar liicht eropgeet, mee dee proportionalen Deel staark erofgeet. Dat bréngt mat sech, dass eng Persoun, déi 2052 un d'Pensioun geet, ronn 13 Prozent, manner Pensioun kritt wéi déi selwecht Persoun, wa se 2012 gaange wier. Also dat ass schonn eng wesentlech Verschlechterung. Trotzdeem, duerch déi Reform, ech hunn hei Montant théorique geschriwwen, bei deene grouse Montant, well mer, wéi mer virdru gesinn hunn, dat ass eng theoretesch Rechnung, mee an der Praxis ginn et déi do héich Rente jo net, mee wann se géife ginn, géifen déi natierlech och verléieren. Mee hei am Duerchschnëtt 13 Prozent, wat awer schonn eng wesentlech Verschlechterung ass, wann ech elo eréischt 2052 an d'Pensioun ginn, also déi Jonk. vun haut, déi sinn do voll betraff. An dat war jo och scho deemools eng Reform, déi anscheinend gemaach ginn ass fir déi Jonk. Mee hei gesäit een en fin de compte, wat, wat d'Resultat dervun ass. Dann den Ajustement, deen a Fro gestallt ginn ass. Dat ass och ganz, ganz kritesch. Mir hunn hei eng theoretesch Rechnung gemat, wann een déi lescht 25 Joer keen Ajustement gehat hätt, en ass jo Gott sei Dank do gewiescht, mee wat wär geschitt, wann en net do gewiescht wär a wat eeben elo riskéiert an deenen nächste 25 Joer ze geschéien. Uewen ass d'Entwécklung vum Duerchschnëttsloun. An dorënner ass d'Entwécklung vun der Duerchschnëttsrent. Dat leeft ganz parallel, awer dat ass duerch den Ajustement. Wann awer elo an deene leschte 25 Joer keen Ajustement gewiescht wär, da wär déi Duerchschnëttsrent haut net bäi 3.000, also déi dote Rent an deem Fall do net bäi 3.900 Euro, mee just bäi 3.000 Euro. Dann hätt deen 900 Euro pro Mount manner. Mindestrent, wann een déi géing kucken, déi wär just op 1.691 Euro, dat ass 550 Euro manner pro Mount, wéi se elo ass, si geet jo elo schonn net duer, da wär se nach vill méi niddreg. Dat ass just fir ze weisen, wéi wichteg deen Ajustement do ass. Wann dee elo eng Kéier, jo, dann hu mer eng Kéier ee Prozent manner, mee op Dauer zitt dat sech extrem an da ginn natierlech d'Pensiounen extrem, hänken extrem hannendrun par rapport zu de Salairen an dat ass, Sécher, also dat kann een lech schrëftlech ginn, datt wann dat do ofgeschaaft gëtt, datt dann d'Altersarmut weider staark zouhëlt. Dat ass evident an dat ass wierklech mathematesch richteg. A mir hunn dat och gerechent. Am Moment ass eng Duerchschnëttsrent par rapport zum Duerchschnëttssalaire 65 Prozent. Wann een dat 65 Joer net méi mécht, 25 Joer net méi mécht, pardon, dann, dann ass een herno nach op 50 Prozent just, an dat ass ganz kloer, dass dann d'Altersaarmut zouhëlt. An fir deen eenzelne Rentner, deen an deem heite Fallbeispill, dee verléiert bis zu 137.000 Euro a senge 25 Joer Rent par rapport zu enger Situatioun, wou en dann voll den Ajustement géif kréien. Hei nach eng aner Aart a Weis, fir dat ze weisen, wann een all déi Facteure vun der Reform 2012, Zesumme kuckt an ass eng Persoun, déi 2013 an d'Pensioun geet, wéi vill huet déi no 25 Joer nach Rent? Déi hätt dann 6.624 Euro Rent am Joer 2038. Ass dat jo dann no 25 Joer, wa se wéi deemools gerechent gëtt a mat engem vollem Ajustement, déi selwecht Persoun, wa se 2053 géif an d'Pensioun goen, hätt no 25 Joer ouni Ajustement dann dee Moment, wann deen ofgeschaf ass, just 4.467 Euro. Also duerch déi Reform an deenen zwee extrem Fäll geet déi Duerchschnëttsrent ëm 2.200 Euro erof no 25 Joer Rent. Dat ass eng Kierzung vun 30 Prozent elo schonn duerch déi Reform, wann een déi zwee extrem Fäll mateneen vergläicht. An d'Patronat huet jo an hirer Propos, et ass scho gesot ginn, nach eng drop geluecht, nach eng Kéier 30 Prozent manner, wat si do fuerderen. Dat ass wierklech massive Sozialofbau, wann dat géif gemaach ginn. Fir eis geet et elo drëm, an et ass scho gesot ginn, mir hunn elo finanziell keng Urgenz fir eppes ze maachen, well mer déi grouss Reserv hunn, mee mir hunn awer an engem gewësse Sënn eng Urgenz, wat dat sozial, dee soziale Volet betrëfft, well effektiv duerch dat aktuellt Gesetz den Ajustement a Fro gestallt gëtt ab 2027. An Dir hutt jo gesi wat dat géif à terme mat sech bréngen, wann deen net méi spillt, wat dat e Verloscht wär fir d'Rentner an dass dat sécher zu méi Altersaarmut féiert. Dofir muss onbedéngt deen Automatismus ofgeschaf ginn, dass och wa mer elo op d'Reserv géifen zrëckgräifen, dass dann awer den Ajustement ka weiderbestoen. Well dat ass jo e bëssen de Problem, mir kënnen an déi Reserv goen, mee dat zielt net als Recette. fir den Ajustement ze retten. Dat ass ganz fies gemaat en fin de compte an duerfir muss onbedéngt, egal wéi, dat Gesetz 2012 eng Kéier geännert ginn, fir datt den Ajustement erëm weider ka spillen oder zumindest à titre subsidiaire, wéi et virdru scho gesot ginn ass, eng Rei Dépensen do erausrechnen, déi net direkt mat de Renten ze dinn hunn, well dat géing och den Ajustement. Nach eng Kéier puer Joer, nach eng Kéier puer Joer retten. Mir hunn och gesot, datt d'Studenten, fir mat méi Jonker, déi méi laang studéieren, datt do muss eppes gemaach ginn, fir datt nei Perioden bäikommen, wou och cotiséiert gëtt, zum Beispill d'Vakanzenjoppen, Boursen, oder datt och d'Studienzäite kënnen zréckkaf ginn, wéi dat bei Familljenzäiten ass, wou een opgehalen huet mat schaffen aus familiäre Grënn, fir datt een effektiv och de Studenten do d'Méiglechkeet gëtt, fir méi ze cotiséieren. An eng aner Fuerderung ass natierlech d'Mindestrent. Déi muss massiv erop goen. Dat géif virun allem och de Fraen hëllefen, well 80 Prozent vun de Mindestlounbezéier si Fraen an déi ass wierklech ze niddreg par rapport zum Liewensstandard zu Lëtzebuerg. Eng aner Idee wär och e Crédit d'impôt anzeféieren, wéi dat beim Mindestloun och scho gëtt. Dat hätt dann a sech de Virdeel, dass dat iwwert d'Steiere jo finanzéiert gëtt an net iwwert d'Pensiounskeess. D'Projektiounen ginn ech lo net méi drop an, dat ass scho gesot ginn. Mir hunn do effektiv eng Analys och gemat hei an enger Annex, 30 Säite voll, voller Feeler, wat do alles gemaach ginn ass bäi deene Projektiounen. Déi waren all Kéiers vill ze vill pessimistesch a wann nei Projektiounen komm sinn, war et ëmmer erëm dee selwechte Szenario, se waren ëmmer erëm méi favorabel wéi déi, déi, déi virdrun do waren. An dat ass esouguer och op kuerz Zäit gesinn. 2012 si Projektioune gemaach gi fir d'Joer 2000. 20, deemools ass gesot ginn, mir hunn 2034 näischt méi an der Reserv. Aacht Joer dono gëtt da gesot, oder zéng Joer dono gëtt da gesot, mir hunn awer elo bis 2047 nach Reserv. Dräizéng Joer gewonnt, ouni datt iergendeppes gemaach ginn ass, keng eng Mesure geholl ginn. Dat ass awer schonn erstaunlech an et geet ëmmer an déi Richtung. A mir hunn och hei, Awer och déi Projektiounen eng Kéier hei op de Pobeier bruecht. De Scénario de base ass dat, mat deem elo d'IGSS geschafft huet. An de Statec huet kuerz dono selwer nach eng Kéier Prognose gemat, déi makroekonomesch anescht opgestallt ginn. An do gesäit een, dat ass kuerz dono gemaach ginn, datt déi Projektiounen scho wesentlech méi positiv sinn. Pardon. Zum Beispill, wann ech elo d'Joer 2050 kucken, do géif dem Statec-Scénario 10 Prozent vun de vum PIB als Dépense fir d'Pensioune gebraucht ginn. Dat ass just 0,8 Prozentpunkte méi wéi elo. 0,8 Prozentpunkte méi! Also wann de Statec do Recht huet, dann ass jo mol iwwerhaapt kee Problem wierklech, well 0,8 Prozentpunkte, wa mir elo d'Cotisatioune géifen ëm ee Prozentpunkt eropsetzen, dann hätte mer automatesch 1,1 Prozentpunkt vum PIB méi. Als Recetten, dat heescht, mir wäre scho bis 2050 scho mol largement gutt, mir kéinte souguer d'Reserv nach weider opbauen, wann een dat elo wéilt maachen. Just fir ze weisen, dass et do awer e groussen Ënnerscheed gëtt an deene Gréissenuerdnunge vun deene Projektiounen, well d'IGSS ass do méi negativ en fin de compte. Mee dat hei ass e Beispill, fir ze soen, dass mer, komm, mir limitéieren eis op déi Projektiounsperiod vun zéng Joer. Dat ass scho schwéier genuch, wéi gesot. A mir falen elo op bis 2070 do probéieren Saachen ze simuléieren, wou esou vill Inconnue ginn, datt dat sécher wäert falsch sinn. Solutiounen, et ass scho gesot ginn, mir sinn natierlech strikt géint eng weider Verschlechterung vun de Pensiounen. Mir hu elo gewisen, wat do schonn am Lafen ass. Dat ass jo scho Wahnsinn, wat do vu Verschlechterungen op eis duerkënnt. Och eng Erhéijung vum Pensiounsalter ass an sech fir eis net ze maachen dofir. Déi eenzeg Léisung ass, wann et dann zu finanzielle Problemer géif kommen, nei Recetten ze geréieren, ze generéieren, pardon, an natierlech an enger éischter Phas och emol déi Reserv ze benotzen, déi ass schliisslech duerfir do. Wa mer méi mussen ausginn fir d'Pensiounen an Zukunft, da wär dat och kee Problem. Dat ass an deene leschte 50 Joer schonn eng Kéier geschitt. Mir hunn a sech d'Ausgabe fir d'Pensioune par rapport zum PIB verduebelt oder méi wéi verduebelt. Dat huet mol kee Mënsch gemierkt iergendwéi, well dat huet jiddefalls kengem, kengem wéi gedoen. A mir hunn och elo, dat sinn zwar elo net nëmmen d'Pensiounen, mee insgesamt d'Prestations sociales, déi ausbezuelt ginn par rapport zum PIB, Do läit Lëtzebuerg ganz niddreg, enfin de Con, ënnert dem Duerchschnëtt vun der EU, wäit ënnert den Nopeschlänner. Dat do ass och eppes, wou mir elo net drugaangen sinn, dat ass eng Statistik vun Eurostat. An do gesäit een, datt do wierklech nach Marge no uewen ass. An och wa mer da vun de Cotisatiounen schwätzen, wat jo a sech déi éischt Méiglechkeet wär, fir nei Recetten ze schafen, do ass och ganz vill Marge de manoeuvre. Wann ee kuckt, wéi niddreg déi elo Nebenkosten si fir d'Patronen zu Lëtzebuerg par rapport zur Eurozone, dat ass manner wéi d'Halschent en fin de compte. Also do ass schonn eng extrem Marge, wann een do eppes wëllt maachen. Ech ginn dann nach just séier op déi verschidde Solutiounen an, déi mer hei presentéiert hunn. Et ginn der eng ganz Rei en fin de compte, wat ee kéint maachen, wann e Besoin do ass fir nei Recetten. Dat geet natierlech ganz klassesch einfach iwwert eng D'Cotisatiounserhéijung, wat da jo och gesot gi war am Kader vun der Reform 2012, déi jo ganz eesäiteg ass, déi Reform 2012, well se just d'Recetten, just d'Dépense, pardon, viséiert an do Verschlechterunge mat sech bréngt. An do ass an deem Kontext jo och gesot ginn, wann et dann eng Kéier net méi gutt duergeet, da muss mer och, Cotisatiounen vläit enke héijen. An hei gesäit een dräi Punkten, dat heescht ee Prozentpunkt fir de Salarié, ee fir de Patron an ee fir de Staat. Dat bréngt direkt ee Komma ee Prozentpunkt vum PIB, wat also laut Statec duergeet bis méi wéi 2050 esouguer. Deplafonnement ass eng aner Méiglechkeet. Sozial méi gerecht, ouni vläicht deementspriechend Prestatiounen ze héijen. Do kënnt ee sech eng degressiv Formel och virstelle bäi de Prestatiounen. Mee wann ee elo eleng deplafonéiert, ouni eng weider Depense ze maachen, bréngt och dat bal ee Prozentpunkt vum PIB. Dat sinn a sech, an a sech sinn et och just fënnef Prozent vun de Salariéen, déi do viséiert wieren, et si just 5 Prozent vun de Salariéen, déi do driwwer leien, déi dann do effektiv méi missten u Cotisatioune bezuelen, wat natierlech sozial ganz gerecht wär, wann een dann déi niddreg Léin do net dermat belaascht. Mir haten och ugeduecht, eng Progressivitéit eventuell anzeféiere beim Taux de cotisation, wann ee wëll, datt déi Cotisatiounen och méi gerecht ginn, datt een einfach seet, mir bleiwe bäi 8 Prozent bis zu engem gewëssen Niveau de salaire, an dann doriwwer eraus gi mer dann op 9 oder esouguer op 10 Prozent, fir dass eben déi méi héich Gehälter do musse méi bezuelen. Jee nodeem wéi een dat staffelt, kann een do och 0,5 bis 1,5 Prozent vum PIB och och erakréien. Eng aner Idee wär eng Contribution solidarité généralisée fir Menagen anzeféieren, bësse sou wéi dat bei der Assurance dépendance a sech fonctionnéiert, wat de Virdeel hätt, dass een all Menagen och drënner hätt, also och d'Rentner géifen dann dee Moment do mat bezuelen. A virun allem wäert net nëmmen d'Salairen, mee et wären och d'Kapitalerträg, déi een huet, Loyeren an esou weider, wou dat dann och géif fälleg ginn. A mir hunn hei einfach e Beispill gerechent mat 1,4 Prozent, dass wéi bei der Dépendance, awer mat engem Abatement vun engem Mol dem Mindestloun, da kritt een och do direkt 0,5 Prozent vum PIB als zousätzlech Recette eran. Mir halen awer drop, well dat do ass dann an enger éischter Phas, jo d'Menagen, déi viséiert sinn, datt een dann awer och eppes muss maachen um Niveau vun de Betriber, well mer wëllen un deem System tripartite festhalen, datt déi dräi Partner gläich vill bezuelen. Bäi de Betriber géif dat zum Beispill iwwer eng Steigerung vum Impôt de solidarité dee Moment goen an da géif een iwwer déi do Léisung och 1,5 Prozent vum PIB erakréien. Dann allgemeng eng gréisser, einfach iwwert d'Steiere kann een ëmmer méi Suen erakréien, et ass gesot gi wann an Zukunft d'Gewënner och vun de Betriber klammen, kann een allgemeng iwwert d'Steieren oder eben och, an do ass jo zu Lëtzebuerg am Moment nach ganz vill Marge no uewen, Besteierung vun der Fortune, eng Verméigenssteier erëm aféieren. Bei de Betriber gëtt et se nach. Déi kënnt een eropsetzen an da géif een do méi Recettë kréien. Et ass zwar elo duerch déi aktuell Regierung geplangt, fir se erofzesetzen, mee dat misst een dann ëmgedréit maachen an dann natierlech och bei de Personnes physiques se erëm aféieren. Dann hätt een effektiv do och eng nei Recette geschaf. Voilà, dat war a sech elo alles, wat ech wollt soen zu deem Pobaya. Wéi gesot, et ass fir eis wierklech keng mathematesch Fro, mee eng héich politesch Fro en fin de compte, ob mer wëlle weider nach kierzen, weider Sozialofbau maachen, weider den Aarmutsrisiko eropsetzen oder ob mer, wann et néideg ass, eis déi néideg Recetten einfach ginn, fir de System ze halen, respektiv esouguer de System do auszebauen, wou et néideg ass, virun allem bei der Mindestrent natierlech.
Bon, mir haten Iech net ze vill versprach, mä mir hu gesot, elo kommen d'Zuelen. Déi hutt Der kritt. Elo kommen e puer Wourechten. Mir wollten e bëssen opraume mat deenen deels populisteschen Aussoen, déi iwwert de Pensiounssystem gemeet ginn. A mir hoffen, datt mer Iech e bësse konnte weisen, firwat mer och déi Positioun hunn, déi mer hunn, an dat hei mat deem néidegen Zuelematerial ënner leeën. Mir soen Iech op jidde Fall e ganz grousse Merci fir Är Gedold. War eng laang Pressekonferenz. Mir sinn natierlech awer nach do, wann nach Froe sinn. An da géif ech menge bis ganz geschwënn.